Starten! An hei si mer erëm, nach ëmmer an der Selbsthilfegruppe. Jo, mäin Numm ass Tom. Ech muss ëmmer Waffe sammelen, ech kann net ophalen domatter. A Munitioun bis zum Geet-Nicht-Mehr, ech kritt et einfach net méi ënner Kontroll gehal. Waffe geil! Waffe geil! Den Max schrappt mer ëmmer den Aarm beim Danz eraus. Hie schläicht sech ronderëm, gell? Woupper waats du? Krëscht da! Allen, ech sinn den Tom. Ech heeschen Iech wëllkomm bei der Oh, nach gereimt! Béierdegustatioun vun Kilkenny. En gudden ireschen donkelen Béier vun der Brauerei Guinness mat engem liicht amere Goût, deen awer net grad esou krass ass ewéi Guinness, wann ech dat esou fachterminologesch ausdrécken dierf.

Du stees einfach op an du muss deng. Hei, hei, guck eng Kopp Mësch, dat doten halen ech dervun. Hei. Sollst du meng Meenung dozou soen? Et huet ee béisser de Paul géing geschwë komme, gell? Ja, mee ech stinn, ech Huel dee stinn, Fanger do stinn do, erof. wou ech gespawnt sinn an ech kann näischt maachen.

Sou ech si rem do an ech krut grad ugeruff dass ech fräi hun, dat heescht ech hun Zäit. An ech kann mol net escape drécken oder sou, dat hëlt guer näischt ne. Ech kann mech am Fong och, ah dach lo geet et. Wanns du einfach eraus alt tapps de Prozess kills an du muss. Ah lo hu ech dech gesat a lo dréi, lo mech breakdance. Jo well ech eraus gaange sin, also ech hun déi Site zougemaach, ech kann och net wierklech sou eraus goen, ech hu keng Ahnung wat dat doten ass. Ech hie et mol. Mee wien ass erausgaang? Ech kann der soen wat et ass, et ass den Daisy. Hehe ech schloen e puer Namer hahaha. Nicht die Zombies füttern. Dat am Moment beschte Spill iwwert Zombies. A mir spillen et awer. Mat wiem sëtzen ech iwwerhaapt elo nach hei an deem Haus?

Jo an hei häerzlech wëllkomm bei MTV Cribs. Mir sinn haut ënnerwee fir dem Tom Rüft alias Tom de Mega Man DJ Happer hei seng Bud ze kucken. Mir gesinn hei schonn Zzztz du bum bum bum bum hei mat mat Ultra Satellite Empfang. a mat ultra krasse Fënsteren, a mir gi lo bei hien un d'Dier schellen. Ech mol dohinner, Ding Dong, uh, do stécht schonn e Bajonett duerch d'Dier, wat soll dat nëmmen heeschen? Wëss geet ab. Also éischtens, Applaus fir deng super Uso, gell, du hues dat wierklech elegant gemaach. Ah, merci, merci. Dozou muss ech awer soen, Féck dech, ech kann MTV am Fong gënnt hunn.

An de Player Fitz Pol ass gekickt ginn. Oh. Jo an dat war et scho rëm bei MTV Cribs. Mir man ons ewech hei well den DJ ass en Aarschlach. Ciao! Jo ech soen der Mann, pass op wat s du méchs. Ey déi Dier geet op an zou, wat leeft? Ahem, déi Dier backt, kuck, gesäis du dat? Who you gonna call? Ghostbusters! Da da da da da da! Jo, et ass nëmmer en Drëtten am Haus, he? Deen amuséiert sech grad mat der Dier. Ween? En drëtt Been? Ja. Nee, ech. Hallo. Bon, Paul! Ech géing mol soen, dee Rucksack hei, deen, an de Brëll, ech mengen, hei war mol eng Ka Mënsch, dee gouf vun Zombies geschlacht, well niewendru gesi mer Bluttspueren.

Da wann iergdee géing wëssen a wéivill Leit hei schäiss waren an deem Haus. Muss anfänke eralafen a fäerdeg wieren. Hues nach däi PSU Scope do wat d'lescht gehaas? PSO? Hat ech dat virun enger Méint oder esou? Nee déi lescht Kéier wou mer gespillt hunn. Well dat passt nämlech op d'AKM. Ah ne. Scheisse. Pita wéi rappt de doheem of? Dat sinn ech. Da kuck mer dach Spiller net lafe Christchell. Esou eng Cocktailbar mécht ebe Kaméidi.

Scream Auto guer näischt méi gemaach. Schinowskis. Also um Flughafen gesäit zwar alles nach zimlech zou aus he. Na hien ze ass iwwert Schinnen ze ass blinns wann e Kilometer weider. Ja hien ass schon do hannen. Oh pass op do lénks kënnt eppes gelafen. Do ass en Typchen wou leeft do leeft e Spiller. Dat sinn ech dat sinn ech net ech. Oh Paul!

Von deene PUs gouf fënnt. Oh, do ass een deen de Lab lauschtert. Jo, ech hunn zevill gelauschtert. Putain, ass sech direkt déi geilsten Zeenen hei duerchchecken, s ass dee full gäil. Ass do näischt Interessantes dran? Ah, do ass Schäiss dran. Schäiss. Ech hu grad mega hei um ruckelen. Pupi. Haaptsaach, et ass en allgote Loot gäil a kee Mënsch passt op op eent vu Spillers oder sou. Oh, doch. Ech passen op.

Ähm, huet irgendeen ab ze verbannen, dat vielleicht besser, ich blutech erem. Ja. Komm verbann mech mol. Ah, oder so, ja. Ja, ich weiß nicht, was du hast. Moment. Was gut, hier verbund mech. Bandage. Du musst Bandage an d'Hand höllen, du Jäger. Ja, dafür, dat du hast mir auch grad opgefallen. Ah, mei, mei, mei. Also, ein Zombie hun ich zwar verdammt sehr umgehauen.

Hei ass net fest dass d'Mandy däi Badge. Ah dann eben net. Hei ënne mengen ech hänkt een vum Zombie ronderëm gell? 5 Punkt 56 Millimeter 20 Rounds. Bon mir balleren einfach drop lass ne. Ja ja schiiss ruhig schiiss. An tschüss. Hei läit nach eng Makarov. Oh gi hir los. Dat Vinny fënnt een och rëm Saachen an den Zelter wou esou Holz dru war. Jo dat ass alles rëm nei gemaach ginn. Ech fannen dat gutt. Jo ech och. Mee du gesäit ech wéi laang ech schonn net méi gespillt hunn.

Ech hun awer net méi esou vill Platz hei an mengem Rixelchen. Kann ech mein Viséier net ierndwou mat engem Steen schläifen oder sou, dass et erem gudd gett? Ech wéilt gären dat dat metallent Gestell fir emzeklappen fir d'AK. An ech hun et fonnt! Ech hun et fonnt, ass gudd. Ohh a schreckt mech et emmer esou fuerdes. Cool!

Ech hu grad e Viséier opgeholl wat badly damaged ass an trotzdem ass dat béis, also dat ass guer net futti oder sou. Hei ass nach e Stéck fir deng Aarbecht. Jo mee pass op, wéi ee Viséier hues de opgehuef, dat PSO Déngens oder wat? Waart ech kucken wéi et heescht, PSO jo. Jo du gesäis propper doduerch a mee et verzitt awer wann et badly damaged ass.

Wann een eng gréng Spraydose fënnt, da seet e Bescheed. Ähm, nee, net. Hei ah. läit eng West, wann nach keen eng West, wann nach een eng West brauch. Äh, what the fuck? Hei leien dräi Fläsche beieneen, wou eidel sinn alleguer, also passt mol gutt op. Ja, ech hu virdru bëssen eppes ëmgefëllt, ne? Ah, okay, da wäert se dat gewiescht sinn.

Wa mer fäerdeg sinn, da treffe mer ons op der anerer Säit am Bësch do. A wéi eng Munitioun kriss de, wann s de aus der Karabinn eraushëls? Dingens, SKS-Muni. Dat kann awer nit sinn. Firwat? Ma well ech se net ugewise kréien hei. Jo, mä dann has de einfach Pech. Dat kann och sinn. Jongen, kommt hei an de Bësch niewendrun, deen.

zwou zwou Këschten an enke 18 Schoss fir den Tom äh fir de Paul. Déi Stir hei ass awer schéin. Ech hu kee Plang wou dir sidd. Vis-à-vis bei der Mauer fir op d'Airfield, do ass en Duerchgang an do si mir. Am Kuck hei, Panzer oder wéi? hei, kuck hei, nee, kréckert d'Strooss erop. Hallo, Salut! Ech si blann. hei uewen! Ech gesinn se wierklech net. Bass de. Wou bass du? Wou stees de? Komm einfach op d'Strooss. Komm einfach mol op d'Strooss. Ok. Hei, hei, hei, hei, uewen, uewen, uewen, hei. Heianer? Nee, uewen! Uewen! Hei sinn ech! Mee genau an déi do Richt.

Wat dann? Kann alles raus well ech droen dee Scheiss net ronderem ey. Dat hun ech an dat sich der raus wat am beschte gefällt. Ween huet ween huet eng Makarov? Ech hun nämlech nach eng Makarov fonnt an zwee Magasinner. Wëll een déi? Also am Fong brauch ech Magazinner net gell, ech hun 3 75 Schoss Magazinner, mee ech huelen se awer dankbar un. Ech soe fir eng Makarov fir d'Pistoul. Waart déi do flitt eraus, déi do kënnt eran.

Deen ass do vir. Da lafen der zwee Stéck eriwwer, dat sinn ech an den, an de Pol. Mir hunn all zwee Stiermgewierer. An Dir gitt eis Deckung mat Äre Scharfschützegewierer. Hei, lei uewen an den Hecken. Hei uewen an den Hecken, hei lafe mer eriwwer. Ech hab awer keng Scharfschützengewehr. Wëll ee vun Äech e Fernglas fir ze kucken? Jo, ech hunn een. Tom, wëlls Du et net léiwer? Jo gem mer roueg een. Ech ginn Tom mol einfach ne. Jo ech lafe si summer driwwer ne. Tom Tom wou bass de. Hei nieft der gréngen Helm. Do ass d'Fernglas, du kanns och am Leien a mëttlerweil kucken. De Bing ass op. Ja de Bing ass op.

vun hei bis dann hin. Natierlech. Dat bescht wat mer hunn, allen zwee. Kuckt ëmmer e bësse ronderëm op nirgensee setzt, gell? Ja, pass uewen, pass op d'Dier, d'Fënsteren op, ne? Also bannendran ass wierklech alles op. Do ass, ech gesinn, ech hunn näischt gesinn do. Ech si mol gespaant op op de Lootspawn elo klappt oder net, well also um Airfield ko um Déngens kommt mer super schwéier un. Hei läit eng Nout um Buedem.